السلام علیکم دوستو کیا حال حوال ہیں ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرنا کہ تم سارے دوست ٹھیک ہو سو خوش خرم ہو سو بس رستے پہ ہو سو اج اس آئے سے اتھاں نواں کوٹ سٹی دے وچ تے آ کے اساں سارے قدیمہ دے وچ جی میں کہ سارے ہندوؤں بھائیاں دے ہندوؤں دوستاں دے اتھاں پرانے ابائی گھر ہیں اساں انہاں دی کوریج کیتی ہے تاں اساں خصوصی طور تے اپنے طور تے پوری کوشش کیتی ہے کہ ہر وہ چیز جڑی کہ پارٹیشن دے ٹائم وہ اتھاں چھوڑ کے گئے ہیں سارے کو جیڑے کچھ جیٹا موجود آئی تاں جتنا ساکو ملے اساں وہ ضرور کوشش کیتی ہے پوری پوری کوشش کیتی ہے تاکہ اساں تساں دوستوں تک پہنچاؤں سہیں اساں نمے کوٹ شہر پہنچ گئے ہیں دوستو تاں یہ دیکھو سہیں یہ شہر دا مین انٹرنس ہے جیڑا انہوں دا مین بازار ہے نا سہیں نمے کوٹ شہر دا اساں ہوں ہوں دے بیچ گڑی دے چلائیں دے پیسے اساں ویندے پیسے ون کے تو کہنے ہیں کہ اتھاں

تاں ایں پاسو وی ساریاں دکاناں ہن اے کو وان دی دکان آ گئی ہے پہنچ گئے سے کہ جڑے سارے ہندو بھراواں دے نویں کوٹ دے وچ پرانے گھر ہیں یا جڑی انہاں دی باقیات بچی کھڑی ہے دیکھ گنو کہ اے سارے انہاں دے موجود ہیں اے سامنے ایک جنڈ دا درخت ہے بڑا خوبصورت جیا دیکھو سہی اے انیس سو سنتالی تو پہلے اتھا ایک دنیا وس وس کے ٹر گئی ہے اے ݙیکھو کہ ہݨ اتھاں اے درخت ہے کھڑے ہن ݙیکھو کہ کیویں پراݨیاں عمارتاں ہن کیویں اتھاں ساݙے ہندو دوست رہندے ہن اے انہاں دی دھرم سال ہے یا انہاں دا گھر ہے تاں دیکھو یار اوں ویلے دے دور دے دروازے ہن سی کیا خوبصورت ہے نکاسی کیتی گئی ہے سی اتنے سائیکل بڑی کھڑی ہے تاں ایک ملک الطاف جوتا اتنے نہ لکھا کھڑے سی تاں اے جالا دیکھو سی کیڑھے ویلے دا تے پتہ نہیں کڈن دا بڑا کھڑا ہے یہ دروازے نے سہی درو دیوار ہے تاں ایندے تے عظیم ملک بہار حسین آپ نواں کوٹ جوتا لکھا کھڑا ہے ہن تے اے تے والا اساں ہن کہیں بزرگ کنے ملسوں تے انہاں کنے پوچھسوں اے دیکھو سی چھتاں دیکھو کتنی اونچیاں اونچیاں اور کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں دیکھو کہ اے کڑیاں، چھتیر، اے سٹیل حالے تک اونویں دے اونویں کھڑن سئیں انہاں کوں بھلا کئیں ریپیئر نی کیتا تے جیووں دیاں ککھری کھڑی ہن تے کیا وینٹیلیشن دا نظام اے انہاں دا سئیں تے اساں دھرم سال دے اوں گھر دے اندر ودھے سے سئیں دیکھو سئیں اے ہک جالا ٹیپ اے لگدا اے کہ اتھوں کوئی سیڑھی شیڑھی اتے چڑھائی گئی اے اے دیکھو کیا خوبصورت مناظر ہن سئیں اے دیکھو کہ سنتالی دے وچ تاں اتھوں لگے گئے ہن لیکن پتہ نہیں یہ کیڑے دور دے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ سونے سونے جالے یہ کڑیاں دیکھو تے یہ گارڈر بھی دیکھو کتنے مضبوط ہیں ان دور دے ہاں لکھے کھڑے ہیں یہ تو سب خود پڑھ گنا ہے کہ چونکہ انہوں نے لینگویج لکھے کھڑے ہیں ہندی دے وچ بھی

اے سی اوندیاں چھتاں دا مناظر ہے۔ اے پتہ نئیں انہاں نے کیڑی چیز بنڑائی ہوئی ہئی شاید اے کوئی قبر ہے کہیں دی یا سٹیج ہے اے اس طرح دی بنڑی ہوئی ہے ہن تے بالکل خستہ تھئی گئی ہے تے تقریبا یعنی نایاب تھیوݨ آلی ہے۔ اے جالے شالے وی اوں دور دے بنڑے ہوئے ہن کوئی الماریاں ہن شاید انہاں دے وچ کوئی کتاباں یا کوئی چیزاں رکھݨ واسطے۔ تاں اے پرانے آثار موجود ہن تے اے ہن میکو نہیں ایگزیکٹ پتہ کہ بھئی اے کیڑی شے واسطے چھتاں بڑیاں خوبصورت ہن سٹل حالے تک موجود ہن اج کل دے وچ کبوتر ودن تاں کیا خوبصورت مناظر ہیں سائیں اے پرانا سارے کولو ایک یعنی ہندوؤں دا پاکستان بڑھن تو پہلے اتھا جتھا اوراندے رہے گئے اے انہاں دے سارا گھر بار ہے جیسے تو کو دکھانے پہ

سیڑھیاں دے سٹیپ ہیں سائیں یہ اون دور دے وچ بڑھائے نے دیکھو کہ بڑے زبردست ہیں سب کو تو چڑھ دے چڑھ دے بھی حالے ڈر لگ دا بھی ہے بھئی کیونکہ پرانے آثار ہیں تا اتنا کوئی اس طرح دی کوئی چیز یہ سٹیپ ہیں سیڑھیاں دے سائیں یہ ساں سیکنڈ فلور دے آگے سے سائیں دیکھو کہ کیا خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے دیکھو کہ اتو درو دیوار تو لگ جائے کہ گھر بھی کہیں دور جب بستا ہے

لیکن اوکوں کتنا عرصہ تھی گئے سٹل اوویں کھڑن نہ انہاں دی کہیں یو کیتی ہے اٹاں دی گھڑا تے ڈیکھ گھنو کوٹ دیاں گلیاں سے پرانیاں تاں ایک مسجد بڑی کھڑی ہونی تھا کمیونٹی سینٹر اس سامنے گلی سے مین بازار دھرم سالہ پاس پانی پی سال دے نال چدھاروں ایک بیر دا درخت ہے اے ہک شری ہیں پتہ نہیں شاید اے اوں والے کہیں دے گھر دے وچ ہوسی اے سارے جو کہ دھرم سال دا پرانا بیرونی منظر تک دکھیندے پئے سی کہ بیرونی منظر دے کیو جے ہیں اے دیکھو اوں والے دی اٹاں کیو جے ہیں تے ونڈو دیکھو کہ کیویں اچے اچے انہاں نے لائے ہوئے ہیں بڑا زبردست قسم دا ماحول ہو سی جڑ ویل تیڑ وسدا ہو سی شالا وسدا تیڑ کوئی اجڑے نہ تا اساں اپنے ہندو براواں کو جڑے دوست ساری ویڈیو کو دیکھ سن اے انہاں دا آبائی گھارے سیں اساں کئی بزرگ کو گولن دی کوشش کرنے پہ ہیں اساں انہاں کو جانن دی کوشش کرے سیں کہ بھئی تھا کون کون رہن آئی کیویں کیویں رہن آئی کیویں کیویں وسدے ہیں کہ وسدا تیڑ کیویں آئی تے لوگ کیا جی ہیں درخت سی دھرمسال دے بالکل سامنے ایندی بڑی عمر ہے سئیں اے سارے تھل دا نیٹو ٹری وی ہے تاں اے بہوں پرانا ہے ایندی جنی ایندی جڑی موٹائی ہے تساں دیکھ گنو کہ کتنا پرانا ہے ہن تاں اے بالکل کھنڈرات محسوس تھیندے پین لیکن اے بلڈنگ دے بناوٹ توں ایویں احساس تھیندا ہے کہ تھا واقعی ہی کچھ لوگ رہندے ہیں جڑے وسدے ہیں تے اے تیڑ وسدا آئی تے دیکھ گنو کہ وسدے تیڑ جڑے لوگ جڑدے ہیں تو کیا حالات واقعات ہوندے ہیں تاں اے سارے قدیمہ دے وچ

اچھا جٹ کھوکھر ہی وے مشہور چڑھوئے ہیں اچھا مشہور چڑھوئے ہی وے ہاں، ہاں، اچھا چاچا تو سزا کو اے مشہور میں باروی ہیں اچھا باروی صاحب ہے پیر بارو صاحب دے مرید ہی وے جی جی جی جی, جی۔ اچھا دادا اے سا کو حال دے ہو ہاں۔ کہ جیڑے ویلے پاکستان بنے تے گدر پے تو سا وہ لکے جے دے آوے

تے کہیں بزرگ کول پچھو بھئی سارے ڈاڈکے اتھاں کے کریندے ہن تے انہاں دا ڈاڈکا حال اتھوں دے تے نانکا حال انہاں دا آئی چوبارے دا او اتھاں اٹھی کے گئے تے انہاں دے نوجوان چھوراں نے والا میں نے رابطہ کیتا ہے بھئی کہیں بزرگ نال ساری گال مہاڑ تھی ونجے نا ساکو اپنے ڈاڈکاں دا حال دے وے بے او کے کریندے ہن سارے بزرگ اتھاں

اچھا اسے نال گراؤنڈ ہے والی بال کھیڈ دے اسے اسے بجا کے تے پر سکول ہے تے ایڈو سکول ہے کچا تے اڈو ہے کچا پکا اچھا او سکول ہے اسا اس استاد سن پڑھائیں جان اچھا میڈل جی سارے کلاس لگ دی ہے اچھا ایت کتنے گھر ہیں ہندوؤں دے ہندوؤں دے بڑے اس سے ڈاہا نے ہندوؤں اچھا تے چھیاں نے مسلمانن اے گل کرن نہیں تھے

ایمانداری دی گالھ کریندا پیا تیکوں بے ایمانداری او جیڑا تینوں مٹھی او دکان آئی نا اسے دی او حکیم دی چوگڑے موگڑے دی دوائیاں شوائیں رکھے جی جی انہاں نا نہیں یاد آندا نا نہیں آندا اچھا بندہ بھول گیا کہ یاد آندا اچھا او جناب اوویلے اس دا اے اصول آئی ڈو آنے

او گیا ٹر کے بلا لادے دے بعد پھر ٹرا کے ول آیا آ وچ گلاں پھولس پوس جیڑھے او باندھا گیا تے پوس ٹر کے لگا گیا اچھا اونج گلاں پھولا تے ڈٹھوس نا گلے دے وچ اٹھانی پئی آئی اچھا اٹھ آنے جی ہاں اوں ولے اٹھ آنے چار آنے بڑے پیسے ہن بڑے پیسے ہن جی ہاں